Үтүө күннэн күндү төрөппүттэр! Бүгүн эһиэхэ ойбон туһунан билиһиннэриэҕим. Кыһын сөтүөлээн чэбдигирэр ойбоммут буолбатах, сүөһүлэр уулуур ойбонноро буолбатах. Бу маннык оҕо ойбонун туһунан. ыалдьаллар дуо ким эмит билэрэ буолуо атыннык чаакыралар диэн ааттыыллар бу чаакыра биһи буор куппутугар ис тутулун үлэлэтэр төһөнөн үчүгэйдик умайар оччонон биһи быһытар аттыгар сытар органнарбыт үчүгэйдик үлэлииллэр онтон бу кини умуллан хаалан сөп умулуннаҕына бу үлэ мөлтүүр ону таһынан оҕо майгытыгар сигилитигэр эмиэ оруоллаах ол туһунан бүгүн эһиэхэ билиһиннэриэҕим Онтон бу ойбоннорбутун булар биһи өбүгэлэрбит көрөллөр, ону билэллэр эбит, сүрдээҕин диэн харыстыыллар эбит. Биһи билэрбит бу маннык илин-кэлин кэбиһэр баар дии, көрүнэ эрэ бу ойбоннорбутун кистииллэр кинилэр. Оны таһынан араһынай харыспал күтэбит. Бу эмиэ ойбоннорбутун харыстыыр харысхаллар. Холобура бу бастыҥа, бэргэһэ, бу сүүһүгэр күннээх болор, дьылайыгар эмиэ күннээх болор дии. Дьэ курдук, бу ойбоннорбут умуллубакка сырыттахтарына оҕо айылҕаттан кэлбит аурата, бу харысхала, бу сымыыт курдук буолар. Бу мантыкайа халыҥ сылдьар. Онтон умуллан бардаҕына, бу мантыйбыт чарааһыраан, кэбирээн барар, онно сымыыт хаҕа алдьанарын курдук бытарыйан алдьанан киирэн барар. Оччотугар оҕо доруобуйата мөттүүр, бу үлэтэ кэһиллэр организмын. Оны таһынан майгыта сигити уларыйан, сигилити уларыйан инники олоҕор сыыһа атын сиринэн баран хаалыан сөп. Онтон бүгүн нэһиэхэ бу ойбоннор хас биирдиилэрин кыт кыратык билиһиннэриэҕим. Хаан бастакы ойбоммут быһытар, бу атаҕай кардыгар баар кыһыл ойбон буолар. Бу Кыһыл Ойбон сэттэ сааһыгар диэри умайа сыртаана, оҕо инникитин сиргэ чинник турар, тирэхтээх, бэйэтигэр эрэллээх, сымса, түргэн, чэгиэн-чэбдик олоххо тардыһар, тулуурдаах, туппутун-оҥорбутун барытын тиһэҕэр тириэрдэр, ону таһынан айылҕаны таптыыр, айылҕаҕа сылдьар киһи буола улаатар. Онтон өскөтүн Ойбоно умуллан хааллаҕына, Бу харысхала суох курдук сананар бэйэтин. Мээнэ туһата суох ким эрэ баран хайаа, кэлэн хайаа, тугу эрэ гын диирин кэтэһэн, бэйэтэ туох даҕаны ис санаатыттан оҥорор кыаҕа суох буолан, барыахча барбакка кэлиэхчэ кэлбэккэ оннук сылдьар. Ол сылдьан буруйу оҥорон да биһиэн сөп буолар эбит. Ол содулу тугуй? Бу төрөппүт сыыһата оҕотун наар быраабыланан олордор. Сүүрүмэ, тахсыма, ыттыма, охтон түһүөн Сэрэн, наар буойун тахсар уонна наар мөҕөн тахсар. Тур, олор таҥын тохтооборто төрөппүт этиитинэн буоллаҕына итинник буолар эбит. Онтон төрөппүт тугу гыныахтааҕый? Төрөппүт оҕото үлэлээн бүттэҕинэ, тугун эмит итистэҕинэ, наар үөрэ хайгыы сылдьыахтаах. Кыра да буоллун, бу оҕо күүрэригэр-көтөрүгэр мэһэйдиэ суохтаах. Киэҥ сиргэ эйгэ оҥорон биэриэхтээх, элбэхтик айылҕаҕа тахсыахтаах. Оҕо маска да тыннын, ойуккалаатын даҕаны, ыстаҥалаатын даҕаны Кини киэҥник, итинник-чиҥник ыстаҥалыы сырыттаҕына, оҕо бэйэтигэр эрэллээх буолар эбит. Төрөппүт ону өйдүөхтээх. Оранжевый ойбон оҕо кииниттэн алта тарбах аллараа эйдьэ баар буолар. Бу ойбон умайдын диэн төрөппүт оҕотун куруук кууһа, көтөҕө сиэтэ сылдьыахтаах. Оччоҕуна оҕо улаатан баран ийэ аҕа оруолугар бэлэм буолар. Ис иһиттэн искиирбэх, истиҥ, көрдөөх, толлубакка күрэххэ дьахтар активнай киһи буолар. Өссө өбүгэтин күүһэ тахсыан сөп. Истэнньэҥ, уус, уруһуйдьут. Буолан кини аныгы олоххо дьүөрэлээн бэйэтин идэтин дүбөҥнүк булунар. Онтон бу ойбоммутун умулларан истэхпитинэ өскөтүн төрөппүт оҕотун кууспат, оҕотугар чугаһаабат буоллаҕына, бу оҕо эмиэ соҕотохсуйан, кэргэн ылымыан, кэргэн тахсымыан сөп. Кини да итэҕэйбэккэ оннук соҕотоҕун хаалан хаалан сөп эбит. Араҕас ойбон. Араҕас ойбон түөс умуоҕун ортотугар аллараа өттүнэн баар. Бу ойбон умайа сырыттаҕына оҕо бэйэтин контролланар, бэйэтин кыаҕын сөпкө туһанар, ис күүһүн кыаҕын толлубакка туттар тулуурдаах, ис санаатын сайа этэр, ырытыыга барытыгар кыттар киһи буолар. Өбүгэтин дьоҕуруттан киниэхэ олоҥхоһут, чабырҕахчыт, суруйааччы буолуон сөп. Онтон өскөтүн бу ис санаатын этэрин, саҥара үмбүт, тохтоо эрэ диэн буойан кээстэххэ, эбэтэр оҕо оонньуу сырыттаҕына тугу эрэ оҥоруон баҕарарын утаран атын оҥотторо биэрдэхтэринэ бу ойбон бүөлэнэн хаалар эбит. Оччотугар оҕо улаатан баран куттаас, атын дьон үлэтинэн тахса сатыыр, атын дьон күлүгэр сылдьар, куһаҕан умсуу отдурҕаһар киһи буолан хаалар эбит. Ол иһин төрөппүт Эдэр оҕолорун кытта тэҥҥэ былаанныы, оҕо идеятын оҥороругар кыах биэрэн эйгэ оҥоруохтаахтар. Итэҕэйэрин биллэриэхтээх. Оҕоттон сүбэлэтэн, оҕо санаатын истэр буолуохтаах. Кэпсээнин истэр уонна иһиттэн оҕо бэйэтэ айан остуоруйа, хоһоон этэрин истэн үөрүөхтээх. От күөҕүйбон умайыһартаҕына үтүө санаалаах, Дьоҥҥо көмөлөһөр, түргэнник бырастыы гынар, аһыныгас, ис санаатыттан барытын оҥорор, киэҥ көҕүстээх, сымнаҕас, кыддьыгынан сылдьар оҕо буолар. Онтон төрөппүт бу оҕотугар таптыырын эппэт, тоҥус сыһыннаах буоллаҕына ойбоно умуллан хаалар эбит. Оччоҕуна бу оҕо улаатан баран туохха да итэҕэйбэт, тугу да таптаабат, айылҕаны харыстаабат, Атеист киһи булан хаалар эбит. Ол иһин төрөппүт оҕотун куруутун таптыыбын диэн этэ сылдьыахтаах, биллэриэхтээх. Оҕотугар эрэнэрин этиэхтээх. Элбэхтик эҥи айылҕаҕа илдьэ сылдьыахтаах. Халлаан күөх сырдыга. Халлаан күөх сырдыга күөмэйигэр баар буолар. Бу ойбоно умайа сыртаҕына оҕо дорҕоон таһаарар саҥатын барытын буойбакка тохтоппокко истэ сэҥээрэ сырыттахха бу кини улаатаннан тыл күүстээх буолар. Кэпсэтинньэҥ, ырыаһыт, үчүгэй куоластаах, тыл этээччи, кэрэни кэрэхсиир, кэрэни оҥорон таһааран баран онтукайын үөрүүтүн дьоҥҥо үллэстэн кэпсиир киһи буолар. Онтон оҕо санаатын дорҕоонунан таһаартарбакка, буойуллан, хаайыллан сырыттаҕына кини бүөлэнэн хаалар эбит. Улаатан баран кэпсэтинньэҥэ суох, муҥкук киһи буолан хаалан эбит. Ол иһин оҕо кэпсиирин тулуйан истиэхтээх. Бүт, соруйан элбэхтик саҥардыахтаахпыт, кэпсэтиэхтээхпит. Халлаан күөх хараҥата ойбон сүүскэ хаас икки ардынан баар. Бу ойбону атыннык үһүс харах диэн ааттыыллар. Оҕо үс сааһыгар диэри бу ойбоно аһаҕас буолар, ол иһин кини тулалыыр эйгэҕэ көстүбэти, атын киһи көрбөтүн эмиэ көрүөн сөп. Оҕо бу ойбоно үчүгэйдик үлэлээтэҕинэ, кини фантазиялыыр, остуоруйаһыт, бэйэтэ элбэҕи айар, идеялаах киһи буолуон сөп. Холобура, кини инникитин эмиэ ырыҥалыан сөп эбит. Бу оонньууру оҥордохпуна, мин маннык оонньуоҕум. Бу кэнниттэн мин тугу эрэ гыныаҕым, оччоҕо оннук буолуоҕа диэн инникитин үрдээн токкойдуур киһи буолар. Онтон дьэ эмиэ ону-маны кэпсээн эрэр. Амиана ону-маны кэпсээмэ диэн оҕону сабан истэххэ, кини инникитигэр тугу да итэҕэйбэт, эрэлэ суох киһи буолар эбит. Үөрбэт, духуобунай эҥин өйдөбүллэри билиммэт, тоҥ киһи буолар. Фиолетовай ойбон оҕо дьулайыгар баар буолар. Бу үөһээннэри кытта сибээстиир ойбон. Үөһээ биһитин көрөр-истэр, куһаҕаммытын үчүгэйбитин көрө олорор үрдүкү күүстэр бааллар диэн оҕо итэҕэйиэхтээх. Оччотугар кини толкуйдуур өйө сайдар, оҥорон көрөр дьоҕура сайдар. Ол иһин биһи оҕобутугар үөһэттэн көрөллөр диэн итэҕэтиниэх тустаахпыт. Ити курдук биһиги бүгүн киһи буоркутугар үлэлии сылдьар ньигир, энергия, ойбон буоларын туһунан билистибит. Ойбонноргутун харыстаан, оҕолоргутун харыстаан, кыракый сүбэлэрбин тускутугар туһаныаххыт диэн эрэнэбин.